Gusii nabo okobanga gwonsi, obarike kabisa, bakobangere emekutano. Lakini rituko oramanye ng'a nababe bare, ndirio omonto akure. Monto gokwa nobe enkoro eng'umo buna orabe, gento ekio mpaka oegose. Ing'we mokie bamura, obaakane chibesa, obagorere ebibago, obatebi ng'a gachio ita abanto gete, gachio baminyoki, gachio ate chigari, bahati mbaya omonto akwe. Agwo nigo okomanyera ng'a gwonsi eyio kwemokia ogotaareria abanto nembe. Iga aro zairi janda yagosambera. Inche naroche ng'a nkwabwate chances ng'a ase egete nabo orachie koreta competition enene sana twenty twenty seven gokorusia tari akong'u. Lakini omonto ogokwa pi ase eng'encho ye siasa ng'a abamura barigirie bagakanwa abwo aro nakong'u. Erabe obosuku sana mambia nsoke nyore abang'ina baikaransire inse bagoakanwa chibesa.

Ere aba obosooku sana mambia toboke tonyore abang'ina baikaransirwe bangire elaini bagoakanwa chibesa. Omong'ina onde gakororoche embera ime ng'a omonto okure. Besa echi mokonyora nchikobakonya pi. Aye namariga yomonto kabisa, mogotenga igoro embera yomonto onde osirete. Bono iga buna tokogamba, Chipaara chiria chibente gokorwa, mokoegwa koboko rika abanto bakoegwa bakorosherwa chipaara ebirasiruma ekero omonto atumie, inwe mokoegwa koboko. Mogoka ng'a omongwana one omuya otere chibesa. Nchera teiyo buna abagusii, torachie kogokera ogokwa gose ebinto buna ebirugu, egasi ene bono nigo enyare bare chacha. Tekoba buya. Na agatebirie abanto iga abotambe nkore chividio ng'a mobase kwancha Gunism mwari koigwa. Natebie ebiongozi mpaka ebia tuto amo, inwe kora amagenderero. Ki more eserekari mobwate an advantage yokonyora chibesa chi'amagenderero. William Ruto ache alaunche rende chipara chi'igoro, buna nonye rebarecha ache nabo chipara chibente chi'igoro, amache aretwe, chisukuru chiagachwe, ebinto nabo bigokorekana kogera. Timbatebi ng'a Zairi Janda arang'e na William Ruto kobwanwa na Osoro na Japhet Nyakundi. Abagusii baminto, ogende chituchi ache note, nagende oo juzi, ngaete ororo ngare chipara nchire oo, Jeso otebe ekemaene, chipara nchire oo. Nchire oo chibeke nabo okore ene enyia etarakora emiaka ene. Nabo okore chipara nchire oo. Ogende Osoro nagase nokolonchi chipara gochia na gochia. Ebi mbire gokorekana nyaribari chiacha. Ase ki? naroche paaro aria ya gekomo emoro mwebekire nari noo etakire kabisa elamu ekore ekoremoka botambe ase eng'encho ya drainage system. Aria noo drainage ebente ero sugu kabisa ebe engiya lakini ero narochire mochanga yabekirwe naende eremoke. Abagusii baminto ndori kong'ainwa lakini timbambate ekemanyeene ng'a natebetie abangwana aba bare serekari ng'a inwe reta amagenderero tigana chigunda mbari koigwa. Kobwata chibesa, ogatwara neserekari, inki otakoetera amagena abanto bakwanche? Mogusii nabo akorigereria ng'a omongwana oyo oretire epaaro, oretire esukuru, oretire ki ang'o, oretire ki. Gekogera gosii ntobwate abajumbe baabo bare emiaka ikomi na tano, igo nabo bagochora naende bachore oyonde. Tongi naberete chitamu ibere, Zaire nabo akobera chitamu ibere. Egento kiaganeiri gioka namagenderero na obo- omorembe. Bioka, amagenderero na omorembe. Ngabatebi ng'a tigana chisegi, Maya bono omonto okwo ore sairi janda, naki mochi kwerusia ebinto buna ebi? Naki mokwerusia korwa ase ogokwa okwo kw'ekejana ekio? Naki mokwerusia korwa ase ogokwa okwo kw'ekejana ekio? Nakong'u sana, nakong'u sana kwerusia ase egento eki. Egento abanto bakoinyora botambe ng'a omonto nakwerete ekeumbu. Ase engencho y'ebibago birigiire nomongwana oga, omonto nakwerete ekiombe. Eke negento togochi koinyorwa emiaka yonsi, abanto ngochi koinyora tore natoroche eclip keria omomura oria akwa kuri igena ake ogokurwa egari igoro, agoaka nse agokwa. Eke negento totari gochi kweba under the blue sky, ntogochi kweba pi. Kiombe bono ekero toboete obotambe tokonyorana igaa, na amagena arutetwe igaa, na omonto akwerete igaa, na abang'ina bare gotenga ng'a abanto bare ba ng'a ng'a chigari chiaterwe abande bakure abande baiterwe. Nabo ekare igo, abagusii baminto nabo ekare igo, ntorichi koeba. Eye ne ewarning ebente kogenda ase ebiongozi ebinde bionsi pi bire eserekari, Osoro na Japhet Nyakundi, mono mono Alpha Miruka naba buna arabe, tabwati bobago. Aye ntebe ekemaene, Alpha Miruka tabwati bobago, ntoraigwe goons, ntoraigwe banto bakorwana ase econstituency eria yaye omochoge church. Ntoraigwe pi, lakini igaa nyaria bare church igaa, nare ki totichache note, nare ki nari nya sauti mogirango, toigure oboburaburu nkoraba boro iga. Bono ne warning gochia ase Japhet Nyakuna, ende rinde nakore evidio nkamotebia, Japhet Nyakuna ere omonto omong'aini, gwakora amagenderero kabisa, nonto orooche nigo ase inde, nigo ase notokoni views naye gose nomonto omatianyi. Tobasa gwesare rieta ase omonto ogokwa, mbuya obe one term lakini monto takugura eyago. Igo keep off the goons, enchera eria amaraba amatianyi bagoitwa, bagocha amatanga bakwa, tiga pi, keep it off. Keep off from that. Mobase gwancha ng'ai kwagenda amatanga omonto ore norikondo omonto akwa ng'a ase eng'encho obwate abamura. Stop it completely. Mobase gwesareri ng'a omonto akure yao gaki ntoba igo. Mbaro abanarete goita abanto. Lakini teba ng'a nintwe abagusia abamo babo togoitana ase eng'encho ya siasa. Let's keep off that. Ase ogwancha kwaino buna abagusi baminto. Osoro. Ntomanyete ng'a nobwate omokesani. Kera omonto nabete ng'a nomwa nabete ng'a nobwate omosimamo, mobase gwancha gonsi chiche gosii yaito goita abanto ng'a ekero moire ekerogo. Egunia nabo eragwakere ekura, araitwe ere rende, oyio egunia egochi goita nabo aragwakere ekura arakure ende. Oko nogwesareri rieta na ogotwara amanyinga okoboko atari maya. Nonye inga tari omaya definitely lakini tari buya gotwara ng'a abanto bane mbaitete omonto agakwa bono inche nomosacha. Nchera teiyo omonto akoa mosacha ase okorimera oyonde riroba, nchera teiyo. Na okogania kwane abagusii bonsi pi, tokane amang'ana Onesimo. Inche nanchire koba ebrand ambassador yogosabera abanto totware omorembe gusii yaito, ntobase gwancha gwonsi. ntobase gwancha gunism erete emechando gose iga. Ntobase gwancha abanto babwate ebirengereri bie chisegi barete emechando gose iga. Gochi gokora an analysis ye speech ya simbarati after gunism eye yabeire, monto akure, ebinto akwanete. Tari buya, tari buya, tari buya naigwete statement eye. Ntobase gokora cheche na obogima bwa omonto, ng'a omonto okure igoro yaye, we can't do that. ntogokora boigo. Ng'a togokora echiche ase omonto akwete kabisa togotenga, ng'a kamoro akare kagure nse gakure. Mbuya mono sana abagusire chingaki chiaino gosubscribe Mogwa Times, mbuya mono sana baria mogonsira. Genderera gonsira iga nabo ngonyara gosuka. Rora evideo yane, subscribe. Korang'ani kong'akera esimi, ng'akere, nsemi inche rende. Mbuya mono sana Nyasae abaseseni. Welcome to Sunflower Hotel. Sunflower Hotel is located just one kilometer from the main town of Nakuru City.